machiegni jaonjo na e kinde machalo koda maendi antiere got ramogi kaendi kendo wago kom piny kago kinja makambo okinja makambo ose elodegi kaendi madwa leronwa weche makelo chandruok ahinya e kinde makoro achome nyasi machalo koda magi to ma e sama onego bed ni koro ikonyo e weche mondo weche okel konyruok ne oganda modak kanyakla achiel to genre okinja ma kambo ok ang'eyo to kawuono wach mane mantiere e gotra mogik Eh. kawuono achoko chon opogore ka chieng' mana ka Eh, chieng' gima idwaro ibiro chamo ka nikech wach mwadwa wachoni awinji opek ahinya e piny ramoga jwang' erokamano koro nyikwa ramoga jwang' ka ang' iyude gima gi juogi to juogi olan mondo adhi awuothi e piny ramoga jwang' Aha. to juogi ng'en wuotho otiyo otieno taromo gi loche taromo gi probox taromo gi apike Ero, gi moting'o ndigni. jamni gi ndigni Ero. moting'o jamni mokwal nyaka dhiang' mar wath Itwe ndiga. yudo kotwe ndiga to yo miriembe iwuo to ng'ani oyudo teko ni kure to nyikwa ramoga jwang' kuo sani omedre e piny ramoga jwang' to gik makelo kuo Mokwongo en weyo miyo guogi chiemo. Eh, Nikech ing'e ni guogi be tik gwe. Ero. Ing'e ni chon e ka guok o- jakuo donj dala to guok gweyo. Koro ing'e ni jokuoye ma sani oseriekre. Awinji. Obiro to obiro ni guog ring'o kilo ariyo. To bolone. E obolone to osechwade m- mach matin bowite chumbi. En gi suya moro korka O- obiro komoro Eh, moro kor- eh, obiro komor mor.
Eh, ma pod suwacho Oting'e- winjo.
oting'e hot pot Ero. kod ire ni guok to kong'ani kata agonyo dhiang' to guok wacho ni dhiura dhiang' kenda rito ne gi dala nono to gima gimiya to onge To kara un ka unyalo kelo na gine ne to ni ni guogi ni orito ni jamni makawo siling aluf piero abiriyo A- a- dhiang' achiel aluf piero abiriyo gin dhok apar Yeah. ma mano siling aluf mia abiriyo awinje to guok tiketo gi pi modho ka mano emomiyo ineno ka guogi tinde kigwe e gweng' winjo ka ji ywakna to Guoga motari ni deda kogweyo. En teko ni kanyo. Teko migweyo go ni kanyo. Iwinjo ka giwacho niya, ya guogi matinde bende opogore kod guogi machon guogi machon ne pidho ato guogi machon ne nigi ne nigi dise buol ilwa iwacho ne nigi bala thago ne buol lwalo ma guok ne nigi gi chiembe ma kata ko onge to se ol ne boter kuja men kobiro eh? to modho to gweno be nigi gire ma modho pi kendo kigedo guok guok machon gi guogi masani mm. guogi machon ne jasunga ma kata kibolo ni kuon to ong'we ang'we kama to loko oh. kata ikelo ne mana ring'o ong'we ang'we ong'en mana ok lwet wuon go gimo bol ni eh.
ichaya nade ariti ne dala kidi bolo ne chi koro nyikwara moga jwang nyaka ng'en mano emo medo kuo ero moganda mar luone no luoro kwalo gir ng'ato mm. ahinya mm. kendo nying ma jakuone ne en nying ma ng'ato ok diher winjo kata kuom wachne awinji malero e kinde piny luo masani mm.
To kuo bende tinde en tich yore mondiko oganda mathoth. Awinji. Diel tinde kitwe bath yo ma mano kitero to chal ng'ama othiero diel nodiek. Awinji. Mano ja probox olal kode gi kata ka japiko. Igonye itie dero kae. Igonye go ai ni twe no chamo binji tie ndara. Tie ndara. Mano ja kata japiko chung. Igonye ti bai e bwo e bwo e but. Mano dhi.
To dhok bende tinde gisombo e gwenge gi lori. Mm. Tasebet kanyisoni kwara mogajwang'. Awinji. ni weche mawachogi gimaki gi motegno Eh, aba janabi mar Ramogi Ajwang' asenyisogi ni Abraham ne wuoyo e chike jo-Yahudi ero anto awuoyo e chike Luo Mm. e nyaka giwinj wechegi awinji koro wadwa lwar e chik apar matayo jokuoye man e kor gwenge ma chik namba achiel wacho ni kik ineg ng'ama idhi kwalo gire mani be ibiro negi Ka tich matek ok idwa. Ok in jabano be ibiro nege. Osenege, ni ibiro nege. En ga ng'ama osenege. Igo step achiel ni tikikruok kodi. Kiseneko, in ga ng'ama osenege. Already. Nikech kata nyithindi be osegalokre jonege, riwni gweng'. Mano iseganeko. Koro nyikwa Ramogi Ajwang' nyaka ng'e Ka tich matek ok idwar, mm. ihero gige nono. Mm. Koro kinego customer mari to kiny ni kwal ng'a? Kech gen ng'ani mokwalo ni eh. ma kendo ber ka kendo kiny oduok. Eto ok uja tich matek. Ero. Koro kiny okwal ng'a? Mm. Mano nyakwara Mogajwang' ma jakuo e gweng' kanyo nyaka ng'e ni kik ineg ng'ato E mwandu ne kikwalo, in kwe machon ne lido alido. Awinji. To kwalo ma ng'ato kowuok to wacho ni to kul bo dwar dere e gweng'. Mm. Bo wacho to deni ya dongi nyo tuwe loch nyaka bed na nuchudo. Chik namba ariyo. Eh, awinji. Ma wacho ni kiki kwal e gweng'u. Ero. Jakuone na kukwal ga e gweng'u. Ya. E, eh, ma, ma sani wangi okolo kudho. Igedu gweng' ka kikwelo. Ikwalo kowadu. Kwalo ka kwaru. Kwalo ka wuonu. Mm. kwalo ka nyathi owadu mano chiemo chiemo michamo kanyo mano chiemo manegi mano nyaka itho nikech Ma- sama nie- eh, sa- gik gweng' kikwalo bi chak idok ichiemo kanyo mano wachike gi Ma- biye eh, to ma- kata kochamo E wang' sa. mano oserochre kendo kama iwuothe iwuotho tikwanyo mana lweti iwena ni ji lawi to Eh, gijo to ma ing'e- lawi ing'e ni ma sani ineno ka ng'ani en ng'ama ji ong'e e gweng' ero to be koro wuotho awuotha koyaro patago geno jakuo Jakuo wuon en ng'at ma kidwa kita nong'e. Mm. Chik namba adek nyakuo Ramogi Ajwang' ma kuo ma tayi in jakuo ma koro winja kor gweng'. En gi winja. Ero. Eh, Duog ati ng'e aneno gi. Injo borokonia.
Aneno. Kendo dinang ayudo kinja ga tobi no kama nitie. Ah. Wakikre mana kod gi seche. gi. Moro moro ing'e ni go ga sim. Eh. Moro ni ugenya to go sim kama gambo. Niseyawo redio nam lulu. E winj gie, awinji. To walwar kodgi chik namba adek mondo wahosgi. Ero. Eh, ma ing'e ging'ur awinjo kuma ging'ure. Mm. Namba adek ni nyalo hosogi. Eh. Kojuki mosiem osiem wang'i. Ero. Koro weri gi kuo. Koro kik item. Donja donji kanisa tidhi lem. Mano thoni koro chiek aboro. To kidoke.
Sasa inyalo bedo wendo jopolo. Okija kidoke.
Mani dhi.
Mani dhi. Dhako tingo bad. An gombo go kikilowa. Eh. ibitie kendi ah, bro lui nikech nyithindo minyuologo mane wuongi mano bro lui awinji jakuoe nyalo goyo mi iwe notho mm. nyikwa ramoga jwang' nyaka ng'e ero iwe notho tikli mm. kaeto kiweye kanyo tineno kochung' oteng' obur mani inanga neno tochamo ng'wech odhi kendo inyalo goye miwe ni wang'e to we okuo a ok ing'e ni ng'at mo mane yesu odhigo cha Ero. macha ng'ate gi ng'ache man ga polo no. Ero. gilamoga Ero.
to ng'acha ma gwedhogi Awinji. koko jakuo Eh. iwenu nege to wuok ochako mana ng'wech en ga ng'ama inyono ma kitin kineno kaka inyone awinj kama kama to kiny ikelono kendo ineno kowuotho awuotha Eh. ng'at cha juogi cha oluwe eh ing'eni ng'a gibe gi- gi- gilemo ka to ginyiso jakuom nodhi gi yesu cha ero ni ruodhwa ing'eni mane ruodhi parwa kaka yesu nopari ibed itimo neno bino Eh. winji wabe watimo nendwa ka Eh, wi- wege jogo winjwa Eh, winjwa koro mane modhialo jokuo ema kaber eh to jakuoch onego dwoke a wakwado bende oduogo ogoye lipod kaka yesu bende oduogo bogoyo lipod nosechiere entie Eh, ah, ng'achi ng'en ng'en polo kumiwinje maber yesu ing'e nodhi moduogo mowuoyo gi joge jakuo cha bo duogo wuog joge onyisie ka ji dak dak duogi ng'eni polo kumi betie tiend yath awinji iwacho ni adwaro soda mang'ich ero to malaika osekelo ero jakuodi duog ok aduogi dak duog to en ema oketho jogi omiyo ibro nona ne wach ne jolemo ma winjo wechegi eh olemo kwa mondo wach gin wach ng'ani ng'ani maketho jokuoye Jo- chik namba ang'wen kikwalo mwandu mathoth Mm. koro nyaka iweri gi kuo awinji Eh, ing'eni kolungreni to Icho- ng'eni ndaloni ma ichomo onge piny kaburini norumo, eh.
ichomo limbo Eh, ing'eni ng'ate gi mane odhi gi yesuno ogwedhe pod medo dhiri adhira Ah, ogwedhe bo odonjo adonji e mpesa bowuok naga aluf mia abiriyo ero koro en ing'eni kinyo neno mna bank aluf be abiriyo to be pod ok rome pod kinyo neno moro machielo rome na pesa go bet ga ing'eni gik mo- gik mokwal gin gik madure ero e, pes kuo Aha.
ochal ma tiango od ogada ero ma ka bibni to iwuore ga ka ma- jachi- ma- wang'ni nyasaye tieko piny wang' tadhi yudo mang'eny mohingo ma Eh, to sa kine kikwali ma kikwalo mathoth to kendo ichak idok Mm. mani lal Wachomo kodi kaburini.
Walwar kodu chik namba abich ma be tayo un jokuoge moolo ji kor gwenge. Ero. Ma wacho ni kik ikwal jomoti. Mm. E, ing'e ni ng'ama otini odong' ga gi gik moko ariyo kende e piny ka. Odong' gi chiemo gi kuong'. Gigwedho gigwedho ji. Eh, chiemo gi gwedho ji. To gi kuong'. onyalo gwedhi to onyalo kuogi Eh, mano kende to koro gweth- kinyalo donjo ode didwa ting'o ode Eh, yiend gweth to m- gwe- ng'ama oti gwedhi na kochiemo Ero. Eh, nikech en gitero ne gima ochamo ne kogo ni ahero kama nyakwaro donge mane nyasaye mowinjire omedi ndalo mane dhok ma ng'ama oti winjo ero to kod kuong' Eh. wan wane wasedak e piny ni okicham itilo wuod ng'ane mane jakuo to bende notho nodhi nodhi imaya o imaya an onge ka- an- an ka polis moro amora madhi e onge ting'en gi kuong'o ga malich Imaya nikech Onyango wuoda gotieno wuoda ga Bisolom wuoda onindi to kot. Nasekano. Na gibedie to digigoyi. Mani ng'e ni okuong'iga. To ng'ama pod tin man gi teko manyalo wuotho. Ero. Ok owinjore odhi okwal ng'amoti. Mm. Omiyo un jokuoge madhi ga kwalo jomoti ni bende iringo go gwend ng'amoti kata dhere achiel. Ni kacha ma kwelo yote. E, pesni go to ok konyu. Eh? Nikech dhiang' tibiro dhi uso aluf piero abiriyo. Mm. Bang' jumba ariyo pesano ok ine kuma dhiye. Mm. to nyiku- nyithindi gi nyikwayi tiwe ni musalaba mating'o tek ting'e ni joma sani to ndalo yesu ber ber nikonyi ting'o musalaba joma sani onge ng'ama dikonyi ma kata ng'ama owadu dikonyi to ng'a kata owadu ma odu ting' musalapi Awacho kendi na, abendo hinga oda ka ing'e ni yesu nowinjo pekene Yeah. wacho ni "Ah, ah, an aseting'e to nokonya Yeah. jomodong' ng'ato ka ng'ato ting' mana mare eh to ting'e no konyo ema mi neno ka wach ma lamo ni ero jogi nyikwa Ramogi Ajwang' wadwa ni mondo giwinj ga weche Ramogi Ajwang' Ero. seche ma winjo tiend muma ero Eh, nikech kita Yesu en nokonye Eh. bong'e pek ma Gino. gino Eh, boduogo wacho ni koro Eh? ng'ato ng'ato ting'na mare oting' mare matindo temo gole ni kik idhi atimno ma keto ni ng'ato dwa ting'o mari tibet inyalo inyalo ruma matie gi tek Eh, ko- walwar kodgi chik namba auchiel mawacho ni kik icham nyadhi gi gik mikwalo ng'en mwandu mokwala osenyisogi ni chal ma ogada mach mar ogadi ng'en bibni yudo kor yudo- yudo komol gi gari moro kar saa ang'wen abich kama gari mare teng ti Eh, koro wuoro. mos ok inene tich motiyo bet onge Eh, ting'en mwandu mokwal kata moyud e yo marach Mm. bende chal mana mwa- ubiro duonu nono Eh, en uduona duona ka ka matiang kendo Ineno- kata nyikwayi kata gi nyithindo ok ibi neno bergi Eh, ti- be seneno kama matiang ogada lieli isudo chien orewi rep miwuoro awuora ni ei to bang' dakika abich ero orumo onge to mwandu moyudi yo maber Eh. en en usiki Mm, en oliel mos. oliel mos ibiro chame Oliel mos. nyathini ibiro chame nyaka nyakwani iseneno kisiki mowang' e gonda kisiku mane se- se- yien moro ma kisiki Ah. mane sigande lach ng'o mane yale buche ero Eh, en oliel mos eh, ma jodongo ibiro imoke e ndawa kendo kinyi duoga duoga ne akisik mane ogunda cha dani pok osim ne pok osim aa weya weya obro sim kende Eh, to en onya koth nyalo ga chwe to kendo chako liel aliela koro ya gibed motang mago puonj monego bed ni ng'ato ng'eyo chik namba biro nyakwara moga jwang' ma bende ta in thuon jakuo ng'e nitie jakuo to ok thuon Tuoneno koro ing'e ne en ng'ama osewuok higa moro. Ero. En en koro chiegni tho. awinji En koro inyalo ga nege sasa. en wang'e ti tek Wang'e ti tek. odwa nokwelo ka timbe e leji ka ji nene Eh, en en en gima obadhe onge. Ero. En ema chikni wuoyo kuome ni kik ikwal gik ng'ato duto. ero Iwene moko mochako go ngima. yaye Wek timo dhok mag ng'ato ikul te. Ng'e ni iweye kata ma monyiedho nyaroya kata mana nyaro ma nyaroya iweye kata dhiang' achiel minyiedho. Okinyi ing'e ni kiting'o kul te tiwe nyiroye ing'e nyiroye ni kod nyiroye ni ywakini. Wuon dala be ywakini. Ndalo be ywakini.
Ng'e ni jokuo gitimo ga marach. Mm. Iweye gimoro ma oyo chuny wuon mwandu ma kata kokuong'i to nene moro. Ing'e ni jowa gitindo ka ng'ato ting'o ting'o dhok. Hey kule kaka Nyiroye ma giweyo.
Eh, kaka tinde giwuotho.
Iyudo ka roya ywak dala malich ka roya ywak nyingi. Mm, to ing'e ni nyikwa Ramogi Ajwang' juogi nyisa ka Aha. ni yore sani koro madonji kor gwenge Mm. dwa ni mondo ukunyo buche to uchike musmande kiny to ugolo gokinyi ma sama oringo gotieno Eh. nyaka uyude ka tie garo tuch Eh. haya wadhi chik namba boro nyakwara moga jwang' wabet a in jakuo machando ji kor gweng' kanyo koro chik marachie mogik en chik namba boro mawacho ni kik ikwal jadhier Mm. Ng'eny jadier kikwalo to kuong'i higa achiel. awinji Mano gima wacho ga acha pile kuchiew. Nolandi nyaka ne nyikwaye. Ng'eny ja- jadier kikwalo wacho owa- jopolo temo saka saka odhi lamo to in ema wachni owachoga. Omiyo ng'ama odhier mbaka moro amora kochak to nyinge makwongo Eh, momiyo ng'ato ang'ata modhier nyakwara mogajwang' Mm. kik idhi ga kwalo Mm. Eh, chik ramogi korwako kata mana kwalo jadwe to be ja- ramogi k- odagi jakuo Mm. ma timbe ugi juogi koro chuno mna juogi nowuok kodu Mm. to un jok mane idara adara e pinyo ne un ek dwaru odhi dak e piny machielo e ma ka orom gi ji onege kuro ka ndalo ramogi ajwang' timakogi titerogi river tana okinja ok Tiwite ni iseneno nyama. ok iseneno moko mosesiem otamo jonyuol siemo tikoni piny nopuonji bi- bitobi kapango iyude ka sa ang'wen kamano osenyume i tael e ta tael to to thole ting'e ni thole ing'e ni koro onge ng'ama biro puonje en koro ithole piny ramogi ajwang' ko gima kethe marach ahinya Mm. ni jakuo achiel nigi nyithindo aboro awinji to kosenego ng'ato Mm. to nyithindo aboro gi idwa chiel awinji koro ji aboro gi okelo chien ka ni ji aboro koro onge ber mineno gi gima ikwalo to idhi ketho kari juogi be nyiso igot rabogi kae kanyo twatimo nonro wayudo ni jokuogigi gin kod ute mang'eny dhako achiel masamogi to mamokogi to king'en gire kuonde moninde onindo kawuono ka en kang'ane en kang'ane to chiegni kia mondene modongi a chieng'e to kochopo to ibiro yude ayuda donge ma gigo fwenyore e chiegni chieng'e to ing'eni kaka igot ramogi ka nyane kanyo wuok nyo wuok e oda kendo an kod nyathine nya an chiege mar ariyo ting'e dhako maduong' to ne kia gimoro amora Mm. Ah, mon mo to mon ok bo wacho ni jakuobe alaro kodi kiero go sanduku kawe.
dhako maduong' biro nyise Eh, dhako maduong'. kendo dak ibukri laro koda dhako dichwo sani Un emo mich wuoro donji kuo. Ero. Eh, diere mlan kode no kukwal. ero Eh, Walwar kode gi chik namba ochiko. ma bende tayo un jokuoyi mawacho ni kojuki mogoyi mo- mitony e lak tho weri gi kuo chuth kojuki mogoyi maber awinji titony koro nyaka iwer gi gini chuth nikech ing'e ni chieng' moro koro ok ma, nyasaye koseresi dichiel nyasaye kisiem ga jide itonye lak nyang ah e kori gini itonye lak nyang kendo idoko ke duogi pur mak jembe mak koro jembe mondo itich gokinyi Eh, ting'e ni ng'eny ji yudo luyi ochwer ni kaka koro chwer ma matek jokuoyo gi ng'eny kiwuotho to ineno anaka gin agina rufu oketo ng'ani pod odich adicha gini to lake ne moko to osewuok ng'eny jakuo kidwa ng'iyo tichako ng'iyo gi e tiende kichopo iwiye to koro yudan mathuo- mathuo ne jakuo ok jakuo thuo ne jakuo athuon jakuo ting'e ni mano ko ng'ama kwalo nyaka gweng' kech en koro ocha nyaka jogweng' Jo- jodalagi walwar kodgi chik namba apar ma bende tayi in jalno ma jakuo Mhm. ma be waneno ka ndaloni koro chiegni rume piny ka awinji ma wacho ni ka kuo onge Mhm. e kothu Mm. kik item kuo kik ng'ato puonji Ni- ah, ka gino onge kothu Mm. amano tidhi kik ng'ato puonji gine miwang'o ya gi tael ing'eni ng'ama jakuo wuonu Eh. ah eto gino ni rembi magi ji osewinjo mang'eny Eh, mani Winjo ka- ng'eny. winjo ka jogweng' ywak eto agweleche konyango manyowuok nyoro kae kadhi nairobi bende wuoyi manyomuol maonge weche Mm. to mach omaki nairobi nadi nyoyudgi ka gidhi kwal Ei! ing'eni joma jokuoye to mano to kodhi man ma ko- ma wuon ng'ane to pon ka endi ok wawinje kokweloni ka gidhiga kwalo kiluwo maler ero tibodo ka joma kuoni kothgi to yombo ero joma thoga go gin ga jolwedo ma ng'ato donja donja ni tama motere ero Eh, koro ki- ka gino onge kothu noyudo ka kamano- ngima tek nairobi koro dwa manyo mayom Eh, to mano gima ka onge juoku ero Ting'e ang'e, ing'e ni wach kuon, ing'e ni jokuoe mang'eny owinje nikech ilulu iwinjo sani gi dhano moingo milion apar. Ti milion apar gi 10% gin jokuoe. Ma mano wakawo ni wan milion achiel. Nyaka jomibadhi. Owinjo gini. Nyaka To- jomibadhi.
Jomba- kata kuo gi kalamu no mano inena thuon jakuo nikech ikelo chandruok i oganda I gweng'. Eh, i gweng' Ero. to jomibadhi yudo neno kaka gibende ywayogi Awinji. koro gima juogi wacho ka mogik Eh? ka in jakuo tiwinjo wechegi kik idhi ikwal nyaka higa, higa lok Aha, e to kidhi aha. to kan iduog mano juogi osiemi to nyikwa ramogi ma- man gi jokuogego e gweng' Mm. ubiro dwoko wach ni kare juogi wacho adier ng'ane cha winjo ni onegi sani jakuo moro amora mowinjo wachni Ero. lor kuo nyaka higa manyien to ka itemo ni kora kidwa nyiso sine e krismas ka mane idhi mane idhi mano ang'e ni ka nikwa ramogi ma jokuoyo owinjo ero to ang'e ni piny luo biro dhi maber mana kamano jawinjona wan kod okinja ma kambo kae ndiko kinja ne temo kolo chik apar matayo jokuoge mantiere e kor gweng' mosebedo ka hinyo ji ahinya ahinya ahinya e kinde ma koro wantie ni ma bende giramara mane giloso pes krismas to kong'e ka krismas to wadhi chame tang' chon